берничә кунак рубрикалар күрәм һәм инде иҗади номер бар иҗади номер булачак әйеме ярый димәк без башларга әзерме без әзер без әзер һәм без башлыйбыз Без башлыйбыз. Сәлам, дуслар! Сәлам, сәлкешләр, әйдаманнар, әти-әниләр, әби-бабайлар, безнең яраткан тамашачылар! Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Карагыз әле, ничек монда рәхәт. Монда сәлгечләр, әйдаманнар һәм инде әлбәттә гитара. Күрәсез, ничә монда гитара. Без палатка, учак һәм гитара дип башлап җибәрдек бу туры эфирны. Һәм инде без хәзер Э, иң сәләтнең биләр формында иң зур булган чатырда ул да булса корылтай чатыры һәм инде без башлыйбыз безнең туры эфирны сәлам барчагызга да Иң беренчедән шуны әйтәсе килә, сез безне карыйсыз YouTube-та, сез безне карыйсыз ВКонтакте-да һәм сез безне карыйсыз Instagram-да. Барчагызга да зур-зур кайнар-кайнар сәлам. Без көтәбез, без көтәбез сезнең комментарийларыгызны. Әйдәгез, активрак языгыз. Без бүген кич дәвамында укырбыз сезнең комментарийгызны, монда язалар инде. Иркамхан лучший, сәлам биләр, сәлам сәләт, сәлам ислам, әдип, әдип Әлмир язды безгә Җәүдәт абый, һәр вакыттагыча сезгә зур гына сәлам, привет, сәлам, сәлам, сәлам, инде сәламнәр монда яза башладылар. Минемчә бүген бик шәп эфир безне көтә, һәм инде беренче, беренче булып без сезгә күрсәтәбез хәзер махсус репортаж. Әйдәгез әле бергә карап китик. Сәлам, сәлам! Бүген без сәркешләрдән менә нәрсә беләчәкбез. Аларның яраткан китапларын, кемгә алар карап илһам алалар һәм үскәч нинди профессияләр сайлаячаклар. Үскәч кем буласыгыз килә? Дизайнер, укытучы, тренером по хоккею. Когда я вырасту, я хочу стать актрисой. Художником.
Кондитером.
Программистом. Үскәч кем буласың килә? Белмим.
Биюче булырга телим.

О дивный новый мир а, от Олдоса Хаксли. Преступление и наказание Достоевского. Граф Монте-Кристо.
Мен аны ике тапкыр укыган идем балачакта. Һәм миңа бик ошады. Минем яраткан китабым Габдрахман Абсалямов Ак чәчәкләр. Китап.
Нәрсә соң ул китап? Синең яраткан китабың? Мастер и Маргарита. Триумфальная арка.
Ремарк. Приключения Робинзона Круза. Значит, первое это Лев Николаевич Толстой «Воскресенье».

Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Күрдегезме? Күрдегезме ничек без башладык? Без әле генә мин тегендә корылтай э, чатырында идем. Э, безнең сәлкешләр әйдаманнар белән палат кушак һәм гитара дип җырладым. Әлбәттә, э, иң башында әз генә шундый техник кыенлыклар килеп чыкты. Без бит инде хәзер кырда, без биләрдә, аны аңларга тиеш һәм белмим, ишетәсезме юкмы, менә хәзер яңгыр коя башлады. Менә кичке аш вакытында барлык сәлкешләр әйдаманнар ашаган вакытта әлегә шундый җәйге Яңгыр башланды. Белмим ничек э, башкаларга, миңа бик рәхәт. Кызу түгел, менә шунсы, шунсы шәп. Яңгыр яуса да. Димәк, э, без эфирны башладык. Сезнең комментарийлар коела. Айрым рәхмәт, сәламнәр. Э, Олиягә сәлам, Алия передайте привет диләр монда. Майя Латыпова, Булат Хилюлин безгә яза, эмодзилар, бик күп эмодзилар. Сәлам, сәләт дип яза безгә Диана.

Без һәрберегезне сәламлибез. Һәм инде Дуслар, башланды безнең тапшыру һәм киләсе сәхифә, киләсе рубрика ул да булса сәләтле кунак. Димәк, без башлыйбыз биредә түбәтәй челтәрен гамәлгә куючы эшмәкәр Солтан Сафин. Солтан абый. Сәлам. Сәлам. Сәлам, дустым.
Ничек хәлләр?
Аллага шөкер, менә офиста утырам әле кич, кичкә таба. Сезне көтеп. Эшмәкәр һәр вакытта эштә, инде сәгать 7, син өйгә кайтмаган, эшлисең дә эшлисең. Афәрин.
Сезнең кебек.
Безнең кебек. Беренчедән, э, Султан абый, иң мөхиме, бик зур рәхмәт сиңа. Без инде өченче ел монда түбәтәй безнең белән бергә, кич белән салкын булган вакытта рәхәтләнеп кахвә аласың, чәй аласың, э, сезнең фирменный татар чәен аласың, өчпочмакны ашыйсың да һәм рәхәтләнеп э, палаткага йокларга китәсең. Шунысы рәхәт. Беренчедән, рәхмәт. Э, һәм инде әйдә шундый сораудан башлыйк әле менә шундый масштабный сорау дип әйтим инде менә түбәйтәйне э, үстерү буенча сезнең нинди планнар менә бу елга авыр ел әмма дә ләкин
алла теләсә бу елны без инде туктап калмыйбыз э, бу коронавирус дип инде шуңа күрә алла теләсә планнарыбызда бер ресторан казанда ачып җибәрергә ниятлибез инде алла бирсә алла теләсә һәм инде без быелны мәскәү шәһәрендә доставканы оештырып җибәрдек шуңа күрә безнең кем безнең инде туганнар татарлар кем мәскәүдә яши шулай ук мәскәүдә хәзер һәм безнең яраткан почмакларны өлешләрне гөбәдияләрне анда да ашап була инде аллага шөкер болай инде бу елга син бу ел турында сорыйсыңмы әллә Тулысынча. Тулысынча, тулысынчадыр инде, әйдә шулайрак. Но былай безнең әйтик инде шундый иң иң зур максат, төбәтәнең максаты ул татар милли ашларыбызны хәләл буларак бөтен дөнья буенча таратырга, төрле илләрдә, төрле Ә, илләрнең столицаларында, ә, алла теләсә Казанда гына түгел, Мәскәүдә генә түгел, һәм бүтән илләрдә дә. Ә, безнең татарлар, минем шундый хыял, безнең татарлар менә берәр Австралиядә, Сиднейда утырып, түбәтәйнең эчендә Илһам абыйбызның җырларын тыңлап, илдәгечә тәмле эчпочмакны шулай ашап, шулай өйдә үзләрен тыйсыннар өчен, өйдә үзләрен Идә булып киттем әле дип, шундай күңелләрендә фикер туып, рәхәт булып китеп, шулай шулай булырга без тиеш була бирсә. Шулай булырга насыйп булсын. Афәрин, афәрин. Бик зур планнарыгыз. Ала бирсә Австралиядә дә түбәтәй ачылыр дип ышанып э, калабыз. Э, иде бит сәләт Австралиядә булганы бар. Э, Австралия татарлары минемчә анда кабул итерләр, рәхәтләнеп шул идеяны. Солтан абый, шундый сорау, менә син бит инде эшмәкәр, бизнесмен, менә син ничек бу юлга бастың? Ничек башланды синең? Ә, минем эшмәкәрлек юлым башланды ә, бер фикердән. Ә, мин ә, Казанга килдем 2000 2007 елда. Ә, мин ә, КФУ, КФУга инде укырга кердем, ә, ге, геология ә, буенча. Һәм инде мин ә, беренче елны ә, төрле җирләрдә студент бит инде өйдә пешерергә яратмый. Шуңа күрә төрле җирләрдә ашарга тырыштым, ә, ләки- ләкин татар милли ашларын хәләл форматта һәм менә өйдәгечә тәмле форматта мин таба алмадым. Шуңа Мгм. күрә ә, мин никтер кайгырып киттем, минем әбием инде әни ягыннан Фәния әби ул гомер буе аш тастасы булып эшләде. Менә бөтен күңелен, гомерен биреп инде, өйдә дә бу әни әйтәдер инде, өйдә дә булганы юк дип, әни. Һәм инде минем менә аның тәмле пешерелгән ашлары шулай күңелгә, ханга сеңеп бетте. Ә монда килгәч, мин аларны ашый алмадым. Шуңа күрә шушы кыен хәлгә эләктем мин. Студент буларак эштә күп күп авыртканы, гелдә бит инде безнең теге перекуслар, теге әллә нәрсә тере нәрсәләр ашыйбыз фаст фуд инде әй инде фаст фуд әй шундый начар форматында инде һәм инде без бер көнне утырган едік минем иптәшем белән инде бүген ул минем партнер айнур без аның белән утырган едік шундый нидер фаст фуд фаст фуд челтәрендә һәм шушы хыял күңелгә төште инде аллаһ тәала җибәргән нигәсең без татарлар үзебезнең ашларыбызны шундый форматта булдыра алмыйбыз нигә ниндидер ике Теге ипи кисәге белән котлета бөтен дөнья буенча таралган, ә безнең, димәк, иң яраткан ашларыбыз э, бик зур ассортимент белән, бик төрле-төрле тәмнәр белән алар нигәдер кешеләр кешеләрнең ну, кешеләр кызыксынмый аның белән. Алар нигәдер безнең теге әбинең э, ашларында гына без аларны ашыйбыз. Я теге идә берәр зур аш булса, шулай гына аларны чыгарабыз һәм пешерәбез. Шушы фикер шулай күңелгә теге ә, бик авыр булып килеп төште башка күңелгә һәм инде ә, без шулай уйлап җибәрдек кара әле без бит татарлар булдырырга тиеш андай берне дип шулай ничек тә уйлап җибәрдек тә аннары соң инде мин ә, киткән идем ә, чит илгә яшәргә сауд гарабстанда яшәгән идем баштан укыдым анда аннары соң эшләдем ләкин бөтен вакыт шушы фикер миңа тынычлык бирмәде Хәр хәр хәр хәр көн йокларга ятканда, иртән торганда анда ниндидер э, бизнес, анда минем күп бик күп бизнес э, төрле тренинглар һәм образование булган, э, бизнес уку булган һәм һәм инде шул бөтен курсларда мин тырыштым шушы идеяны ничектер менә бер концепцияга чыгарырга. Һәм инде Алланың рәхмәте белән 2014 елда килеп чыгыш, ну, шулай уйлап чыгардым шундый брендбук, Түбәтәй турында, Түбәтәй брендбугы. Анда инде без анда миңа бер дизайнер ярдәм итте, Чаллыдан. Анда без менә бөтен Түбәтәйнең нинди форматында булырга тиеш, ничек, нинди савыт, савыт кәсәләр була, нинди менюда нинди ә, тәмле ашларны пешерергә уйлыйбыз нинди бизнес модель ә, нинди менә масштабирование буенча планнарыбыз нинди шәһәрләрдә кая ничек менә шушы брендбук килеп чыккач инде мин ә, ул вакытта э, каты ә, минем ниятем катыланды шундый ә, мин инде үземә шундый фикер алдым бетте инде бизнесны оештырып җибәрергә дип һәм эзли башладым ә, җегетләр кызлар Миңа инде теге бүрземә ничектер бүрзем уйламадым аны оештырырга. Кеше кирәк. Димәк, син партнерлар белән бергә. Партнерлар эзли башладым.
И һәм инде алла теләсә менә уйлаган идем 2013 ел бит безнең универсиада булды. Һәм инде уйлаган идем менә 2014 елны бетте булдырырга уже бик актуаль бездә Россиядә, бик Татарстанда бик актуаль, бик кирәкле тема дип. Ләкин кешеләр таба алмадым. Һәм 2015 елны инде менә партнерлар табып, һәм ул вакытта акча да җыелган иде без аны инде оештырып җибәрдек. Миңа Сауд Гарәбстаннан кайтырга калды һәм инде монда тулысынча башларга калды. Сез оештырдыгыз һәм хәзер без монда сәләттә, биләрдә э, тукланабыз сезнең тәмле-тәмле ризыклар белән һәм тукланабыз минемчә менә иң популяр э, ризык монда ул кысты бургер. Минемчә, сезнең ул шундый яңа яңа фишка э, уйлап тапкан. Сез димәк кысты кысты буйны һәм бургерны тастырдыгыз. Һәм э, хәзер мин шундый тәкъдим бар, синең белән бер уен уйнап алабыз. Мин сиңа ике э, ризык исемен әйтәм. Бәлкем сезнең анда яңа ризыклар туыр. Ә син аларны кушсак, нинди э, яңа исемле ризык булыр иде, э, шуны әйтергә тиеш. Монда дөрес җаваплар юк. Нәрсә телисең, шуны әйтә аласың. Мин дә берәр вариант кушып. Әйдә, беренче. Манты һәм роллы. Э, менә экранда да без күрәбез, манты һәм роллы. Кушсак, нәрсә килеп? Манты ролл. Манты ролл. Ярый, шәп. Икенче. Бәлеш һәм шницель.

Синең белән сөйләштем. Күптәннән күрешкән юк инде. Көтәбез сине сәләттә, көтәбез сине биләрдә. Э, Алла бирсә, әлбәттә, күрешербез. Димәк, дуслар, без дәвам итәбез. Э, Солтан абый белән сөйләшеп алдык һәм э, карагыз әле нәрсә бар биредә. Э, шундый яшелчә. Экология, без экология өчен э, бик кайгыртабыз. Безнең инде өченче ел рәттән, э, дүртенче ел рәттән э, монда биләрдә форумда эко шатыр, эко шатыр барлыкка килде. Хәм инде хәзер без шул эко юнәлешнең җитәкчесе сез Диана Пагазимова, сез аны күрәсәксез экранда 8 сорау рубрикасы.

Диана апа, бик зур рәхмәт сиңа шундый мөхим мәгълүмат өчен. Һәм инде без туры эфирны дәвам итәбез. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез һәм без сәләтле кунакларны сезгә күрсәтәбез. Биредә сәхифә сәләтле кунак. Сәләт иске Казан аланы өлкән әйдаманы Рафис абый Хәлилов биредә. Рафис абый. Кайф ничек? Шәп.
Алда гел.
Алда гел.
Монда рәхәт шуны бел. Әфәрин. Рафис абый, э, быелгы син ничәнче тапкыр әле форумда? Сәләттә гомумән ничәнче елдан башлап? Сәләттә 11 елдан әле вакытта форум фестиваль дип атала иде һәм Әйе, әйе. Бик күптән дә мин санаган да уже. Сәлкеш буларак булдым. Баштан сәлкеш, аннары Әйдаман, аннары өлкән Әйдаман директор да булып алдым һәм яңадан өлкән Әйдаман булып килдем Иске Казан аланына. Яңадан өлкән Әйдаман. Ә, Карале, син 2011 елдан, күп Әйе. елларда булдың монда. Менә быелгы форум нәрсәсе белән аерылып тора син, синең өчен? Беренчедән, яңгыр. Беренчедән, яңгыр.
Әлегә, Беренчедән, әлегә яңгыр. менә без хәзер студиядә, Әйе. яңгыр коя. Сез Ә, Үземнең җыйган состав белән, ә, минемчә, үз бу шундый хәлләр була күп кеше бара алмый кемдер чакырасың балалардан да үзеңнең әйдаманнардан да ә бу юлы йолдызлар шулай урнашты диик минем бөтен планнарым кемнәргә мин э, яздым кемнәрне чакырдым барысы да килә алды грубо говоря dream team Dream Team җыелды инде синең Иске Казан аланында. Әйдәгез менә шул Иске Казан аланы турында э, сөйләшеп китик. Нәрсә әйтә аласың? Нәрсә белән Ә Иске Казан аланы быел май аерыла? Ә Быел Иске Казан аланы ул үтә иде э, Иске Казан тыюлыгында, э, Казан артында э, һәр елны. Ләкин быел э, шундый сәбәпләр аркасында без беренче тапкыр биләргә килдек. Әмма дә ләкин бу атмосфераны үзгәртмәде, бәлки башка параллель шәп яктан алып китте, алып китте. Әйе. Әйе. Тагын э, Иске Казан үзенчә ул, ничек әйтим, шундый э, нокта җәйде. Күп күп кеше форум форумнарга баралар, баралар да, бараек да җәйнең ахырында аерым бер тыюлыкка үзең генә шундый ничек әйтик, аерым бер сәләтнең дөньясы дип әйтик.
Афәрин. Инде хәзер менә форумнар беткәч, син бит искә төшәр, кем бил, кем кем булып эшлисең? Мин теш табибы булып эшлим. Теш табибы.
Әйе, нәкъ шулай менә теш табибы хас өлкән Айдаман эшләрен берләштерү авырмы ул, юкмы? Син хәзер эшләр күптер. Әйе. Син вакыт табасың.
Мин килергә.
Сәләткә шуның өчен быел бер форумга гына килә алдым. Әмма дә ләкин үземнең э, э, ничек алар э, параллель үткәрсәк бар җитәкләремнән клиникадагы алардан сорадым зинхар өчен хотя бы 5 көнгә җибәрегез мине сәләткә үзем миңа ничек әйтик күп кем сәләттә һәр елны килә без безнең елыбыз яңа елдан яңа елга түгел ә сәләттән сәләткә хәтле Безнең перезагрузка булып ала. Минем өчен белмим, күп кеше өчен дә шулайдыр. Э, һәм миңа җибәрделәр, миңа каршы кил, каршы килмәделәр. И мин менә сезнең алдыгызда утырам. Рәхмәт.
Рәхмәт синең э, эш урыныңа, синең боссларыңа, э, Сезгә сәлам.
җитәкчеләреңә бик зур рәхмәт, Рафис абый, сине монда күрергә бик шат. Әйдә, э, шулай хәзер синең белән бер уен уйнап алабыз. Менә сәләт җырларын без хәзер сиңа кире тәртиптә э, тыңлатабыз. Син менә наушник кия аласың, әйе. Син кире тәртиптә шул җырларны тыңлыйсың һәм инде нинди җыр икәнен әйтергә кирәк сиңа. Яр, яр.
Димәк,
Ишетеләме? Менә беренче җыр. Сез дә ишетәсез, комментарида яза аласыз, нинди җыр сезнең уйлавыгызча. Шундый тиз, тиз темптагы җыр. Минем э, колакка аю баскан әгәр тәртип. Дуслар, сезнең вариантлар булса, языгыз комментарида. Минемчә, мин ялгышырга мөмкин, бу Форумның быелгы җырына ошаган. Форумның быелгы җыры һәм дөрес җавап тыңлыйбыз. Нәкъ шулай. Рәфис абый яхшы, Илгиз, Илгиз абый, Зәринә апа җырлаган җыр. Димәк, икенче җырга күчәбез, шулай ук кире тәртиптә аны тыңлыйбыз. Киттек.
Бу, әлбәттә, Илназ абый Сафиуллин.
Әлбәттә, кире тәртиптә булса да, син таныйсың, инанасың. Мин үземне эзләдем. Мин үземне эзләдем. Хәм инде хәзер безнең булачак соңгы җыр. Дуслар, әгәр дә шулай сез дөрес җавапны беләсез икән, э, языгыз, языгыз тизрәк комментарийларга. Димәк, тыңлыйбыз соңгы җыр. Бу җырны һәрбер сәлкеш белә. Һәрбер әйләман.

Рәфис абый, бик зур рәхмәт сиңа безнең студиягә килгәнең өчен. Хәзер инде әлбәттә син аланың янына барасың. Берничә сүз әйтә алсаң, э, аланыңа кемгә син сәлам әйтергә телисең?
Казан, мин сезне яратам. Сез супер пупсики һәм сезгә рәхмәт, составка рәхмәт. Барлык организаторларга рәхмәт. Э, Сәләттә булган, анда калачак гомергә, миңа кажется, вот, мин татарча әйткәндә. Мин сезне яратам. Әйе, ә менә хәзер э, быел форумда 600 э, бала э, бу форумда. Менә иске Казан аланда ничә бала туган? Ничә ничә балага син хәзер хәзер сәлам җиткердең?
Кәмлдәки сигез әйдаманга, әгәр дә ки сәләтне ничек пример китерик сөт дип алсак. Ого!
Ох, ох! Әйе. Искиткеч, искиткеч. Рәхмәт бик зур. Безнең белән биредә Сәләт Иске Казан авылының өлкән әйдаманы Рафис абый Хәлилов булды. Рафис абый, рәхмәт сиңа. Дәвам итәбез, дуслар. Хәзер инде без әз генә комментарийларны, сезнең комментарийларны укып китәбез. Сәләт лайф. Сез безне кемдер хәзер безне Инстаграмда карый, кемдер ВКонтактеда безне карый, кемдер безне хәзер карый Ютубта. Шуңа күрә барчагызга да тагын бер кат кайнар-кайнар сәлам. Һәм инде сез мин шул атаган социаль челтәрләрдә Э, яза аласыз комментарийлар шулай ук шуны әйтергә кирәк дуслар э, безнең бит әле тикток бар э, хәзер бик актуаль социаль челтәр ул да булса тикток шуңа күрә сез сәләт офишал дип язсагыз тиктокта хәзер яшьләр күбесе минемчә барысы да тикток белән куллана сез безнең аккаунтка сәләтнең официаль аккаунтына керә аласыз һәм безнең тиктокларны да карый аласыз димәк Комментарийлар, комментарийлар, комментарийлар. Мин хәзер Ютубта, мин хәзер ВКонтактега керәм. Димәк, э, Гөлназ Набиуллина безгә яза. Әдилә Набиуллинага кайнар, кайнар сәлам. Афәрин. Шулай ук э, Новиков М084 дигән аккаунтлы кеше безгә йөрәкләр, йөрәкләр, йөрәкләр э, җиткерә. Ярый бик зур рәхмәт смайликлар өчен дә, рәхмәт сезнең сәламнәрегез өчен дә.

Аерым аерым бик зур рәхмәт сезгә комментарийлар өчен. Һәм инде Без дәвам итәбез, дуслар. Хәзер безнең э, киләсе шундый сәхифә булачак. Ул да булса иҗади чыгыш, иҗади номер. Һәм инде биредә бүген безнең э, шәп кенә егетләр, алар бүген Сабадан килеп җиттеләр биләргә. Ул да булса Тараф төркеме. Булат, Нияз, сәлам, егетләр. Ничек килеп җиттегез?
Безне бик уңайлы гына машинада китереп куйдылар монда. Бик якты каршы алдылар. Рәхмәт сезгә, барыгызга. Сезгә рәхмәт килгәнегез өчен. Әйдәгез бер, бер ике сүз. Җәй үтеп бара бит инде. Җәй август ае. Ничек җәйне үткәрәсез? Нәрсәләр эшлисез? Яз. Сөйләп ясмы?
Кабатлыйбыз, әйе. Чыгышларга әзерләнәбез. Шуның арасында инде җиләк җыябыз, чикләвек җыябыз авылда.

Йөрәге
Рәхмәт, тараф төркеме! Бик зур рәхмәт, әйдәгез кемнәр экраннар янында алкышлап алыйк әле. Рәхмәт, э, Булат, рәхмәт, Нияз. Һәм инде кич белән әле интеллектуаль турнир вакытында егетләр э, чыгыш ясыйлар. Барбыз бергә егетләрне рәхәтләнеп тыңларбыз. Рәхмәт. Менә шундый бүген безнең иҗади иҗади номер булды. Һәм инде тагын бер кат әйтеп китәм, менә безнең студия, без хәзер биләрдә, без хәзер форумда, Junior Skills биләр форум 2020. Әлегә безнең икенче көн бара, һәм инде әлбәттә Без биләрдә һәм биләр турында берничә сүз әйтергә кирәк, минемчә, форум биләрдә музей тыюлыгы җирлегендә уза. Май аенда ул ТССР 100 еллыгы кысаларында Алексеевск районы бренды булып, булып танылды һәм инде биләр урта гасырлар чоры шәһәре идел буе болгар дәүләтенең баш каласы бу шәһәрнең даны бөтен дөньяга таралган булган үз заманында Менә күз алдыгызга китерегез, китерегез Париж һәм Лондон шәһәрләреннән зуррак булган биләр. Һәм инде борынгы рус ел язмаларында, гарәп сәяхәтчеләре калдырган истәлекләрдә, татар риваятләрендә биләр турында хәбәрләр сакланып калган. Һәм инде биредә 922 елда ислам дине кабул ителә. Һәм сәләт 1997 елдан биләргә кайта һәм кайтуны дәвам итә. Без янәдән биләрдә, алтынчы форум әле безнең дәвам итә. Һәм инде э, беләсезме, сәләттә безнең һәр көн саен бар шатлыклы хәбәрләр һәм инде тагын э, бер ничә шатлыклы хәбәр турында әйтергә кирәк. Менә безнекеләр ел лидеры 2020 конкурсында җиңүгә иреште. Без котлыйбыз җиңүчеләрне. Э, ул да болса без республиканың киләчәге махсус номинациясендә җиңүче ул Сәфәр Моратшин. 18-25 э, яшьлекләр арасында балалар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе номинациясендә 3 урын яулаган Ләйсән Нуриева котлыйбыз. 18-23 э, э, яшьлекләр арасында яшьләр иҗтимагый берләшмәсе лидеры номинациясендә беренче урын яулаган Руслан Сабиров.

Э, тамашачылар безне караган өчен әйдәгез берничә комментарий монда бар аларны э, укып китәм менә язалар сәлам сәләт алина безгә яза э, форумда ничә әйдаманнар мин инде әйткәнемчә форумда 600 га якын сәлкеш җыелды һәм 48 әйдаман эшли бу Форумда. Сәлам Саба егетләренә, Илзатка, Муратка, Алмазга, Азатка һәм баш ка ларга. Безгә яза Лилия Фан 75. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, сезнең комментарийларыгыз өчен. Һәм инде шулай ук без сезне иртәгә чакырабыз 18:30 да Сәләт Лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Иртәгә күрешербез!